Mpatsɔ yɛ fɛ ɔsɛn na adwuma bɛn na ɔyɛ. Mede ni ɛdɛ atikisi ni kapita awo na yɛbɔ korɔ ne boat na wɔde kɔ yi fish ne deɛ amanfoɔ fi nsuo so ba market na

Na apprentice dodoɔ ahe na wɔ? Ɔ sisi a deɛ mewɔ apprentice four a me ne wɔn yɛ adwuma. Na mahu sɛ woayɛ canoe nan nson yi. Ɛɛ kwan bɛn so na ade yɛ wofa de yɛɛ? Oh, okay. Ɛɛ ɛho adwuma na wa wa bɛhwɛ sɛ yɛayɛ. Ti canoe no ɛyɛ nnua na yɛyi so. Yɛwɔ nnua ho ahodoɔ ahodoɔ. Yɛ yusu odum ɛna yɛ yusu mahogany ɛna yɛ de yɛ na odum no na yɛ adua a ɛyɛ papa a yɛ ta yusu paa nti wei wei yɛ de odum na ɛyɛ ti wei sɛ yɛ de odum na ayɛ sɛ sɛ wei ketewa sɛ na yɛ de yi fish ɛna wɔn de kɔ nsu nti wei na woyɛ odum ne sɛ nea nipa ne de kɔ a ebetumi atɛki bɛyɛ four years five years ansa na ebi a wabɛyɛ maintenance ɛwɔ. Na nti nipa no bɛma wo sika a ɔba a wɔbɛ charge no wɔma wo sika no a na wayɛ ato no hɔ no abɛfa. Nti ɛyɛ based on sɛ bi a obi bɛyɛ ɔdansa na wɔn ayɛ. Ah, yɛyɛ ha no mo gye sɛ ɔwɔ ɔdansa. Yɛnyɛ bi a first say na. Yɛnhyɛ da nnɔɔso na yɛtumi yɛ na nipa no ba a na wabɛhwɛ na watɔ. Baabi o ayɛ nnua adwuma nti ebi a woyɛ tu hɔ na nipa obi ama ntɛm a aduane baabi fɔt ba ho a ɛyɛ a na ɛha nti yɛ sɛ yɛtwɛn sɛ nipa no bɛ ɔda ansa na yɛayɛ ama na sɛdeɛ ɛbɛyɛ ama mistake bi ama nti wowɔ ɔda nso a Adipani, wo ne kɛse a wo pɛ, size a wo pɛ, ɛna wo bɛ kyerɛ ansa na yɛ kyerɛ ho price ansa na yɛ yɛ ama. Na nti, um, o kan se, um, what do you call it? Um, odum ɛna. mahogany na ɔde yɛɛ apart from ɛno no montumi nfa any other way biaa nyɛ. Apart from ɛno no different wood a yɛde bɛyɛ biaa no gye sɛ nipa no akyerɛ sɛ wɔpɛ ɛhɛn obi tumi ba so wɔ so wɔpɛ bɛ ɛbia momfa wɔwa nyɛ mma me anaa momfa dahoma nyɛ mma me ɛhɛn ɛno no ɛkyerɛ wo wo deɛ bɛyɛ yɛ constitute no a yɛ dua papa yɛ yɛ yi so no ɛyɛ saa dua. Ahaa nti wo ba wo ba sɛ yɛnyɛ bi ma wo a ɛno ara na yɛde bɛyɛ gye sɛ wo ara wo ɛno nso no wo dum no yɛ wɔ ne price ɛna mahogany nso yɛ wɔ ne price ahaa yɛ wɔ dua no biara ne ne price ansa na wode ayɛ nti sɛ wo ba na wo kyerɛ sɛ wo pɛ deɛ ɛyɛ low a ɛne na yɛde bɛyɛ bɛ wo mpɛ deɛ ɛyɛ low na wo pɛ normal one a ɛyɛ wo dum no yɛ

Four, aah. Me ara meka wɔn ho a, baako deɛ ɔbaa this time a nti ɔno ɔnyɛ ɔnnom adwuma no mu papa. Nti sɛ yɛhwɛ yɛ a yɛyɛ adwuma no a, me ara meka ho a yɛyɛ. Nti yɛtumi de two days na yɛayɛ. Nti sɛ woayɛ wei ne sɛɛ no, ebia ne ne boɔ no bɛyɛ bɛyɛ sɛn? Deɛ mete so wɔ ha no deɛ, ɛyɛ ɛse a, ɛyɛ three thousand one. Three thousand one, three thousand one hundred. Ɛne ne bibiara, nnuano ɛne yɛ yɛ wɔkoma hyɛ bibiara no. Nti wo ma me three thousand one a, ɛmu na mɛtɔ dua, no mu na mɛtɔ dadoa ne bibiara ne mede ayɛ. Ɛno ara ne sɛ wo abɛfa wade, wo ntua. Nti sɛ ebi a, obi bɛhyɛ wo sɛ ebi a yɛ bi ma no a. wo wɔn bɛtua wo ansa na woayɛ woayɛ anaasɛ. Gye sɛ wotua me aa wobɛtua me ansa na mayɛ. Ahe na ɛsɛ otua wo ansa na. Wonya ne nyinaa mɛgye ɛna wonya half of saa sika no a ɛbia wonya 2000 anaa 2005 so wogye gusu yɛ ma me wowie a mebɛfa na mede deɛ aka no abrɛ ɛno ara no bɛɛ sɛ mawie na wode akɔ na sika no deɛ aka wo. Na obi wɔ hɔ nso ɔbɛtumi aka sɛ sika no wɔ hɔ nti wodeɛ pɛ dua no ɛyɛ ma me woyɛ na me wɛ fa a na matua wo ka wogye nipa no di sɛ ɔbɛtumi abɛyɛ a na wayɛ ama hmm. nti mepaakyɛ o sɛ obi pɛ wɔakyiri akwan a ɔbɛyɛ dɛn ne wɔn ne nsa aka o sɛ obi pɛ mekyiri akwan a made kan abɔ me din so sɛ ɛdɛ nate a yɛyɛ adwuma wɔ yɛgye ha bɔ eh, carpenter association nti sɛ obi pɛ mekyiri akwan a woba yɛgye na wobisa sɛ, Yegye habɔ mu, ɛhefa na kapentafo wɔ a wɔfa mu kora? Ɛɛ, wowura hɔ a, wobɛhu no. Wobisa obiara sɛ, Mehwehwɛ m'asaade mu a, obiara bɛkyerɛ wo me kyerɛkwan. Na mpakyɛ wo namba ɛ? Ah, me ara me namba me nso yɛ zero two four, sixty five, eight one eight, six one, zero two four, sixty five, eight one eight, six one, namba me nso.